סיגל די סגולת הענינים שטייט דאך אויף אלע ענינים, שטייט בונה, חי', מזונה, שטייט שטייט חי', ווייסט מען די תחיית המתים וואס איז געווען תרפ פ ג, יא? תרפ פ ג איז געווען א תחיית המתים, ירושלים אידן געדענקען עס נאך? רבושע זעליג שרייבט אז ניר איסט איז ערלי דיורק די נס, בונה, סעודיה דאך נעשה אדם און המה באביריך. הא הא ווער איינער קען מטהר זיין וויפיל שימעלעך איז געבוירן געווארן די יאר וויפיל ישיעות איז געווארן ווער קען מטהר זיין ער ברענגט די מונקאטשע רב אז ס'שטייט ער ברענגט פון זיין זיידן די שם שלמה אז מתפלל זיין אויף קינדער זאל מען ברפואינו פארוואס זאגט ער אזוי אפי' נאר תוכינו אין רפואינו די פיפטע.

אבער דארף עפעס מאכן פאר עס וויל מאכן אנהייב לג בעומר ווייל דאס איז די יום של תכלית הרפואה בשלימות. אוי אויף אלע עניינים און פארשטייט זיך מען קען פועל'ן מען זאל נישט דארפן אנקומען צו קיין דאקטוירים ס'איז אוודאי אין עבודה בשלימות צו זיין בשלימות און מען זאל נישט דארפן אנקומען צו קיין דאקטוירים בכלל.

אויף אפילו פארברייטערן דירות, און וויל דאך ברייטע דירות, פארוואס? ווייל ס'שטייט אין די רבינו בחיי זאגט אין פרשת שמות וגם לאיזי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, זאגט די רבינו בחיי וואס טייטש גאמאיסיס הלחץ? אז זיי האבן נישט געלאזט פאר אידן פארברייטערן די דירות, און געווען קאמפרעסט דארטן, איז ווער היץ און אלע היץ און ווער פארברייטערט די דירות רבי שמעון, ער מאכט די אישורים מיט אלס זינג מאכט ער, מ'קען נאר שנעל לייכטערהייט פאר פאר בחינם מ'קען אלעס מאכן פאר פיאסטערס, ווער היץ און אלע חיצים און אלע עניינים וואס נישט אלס איז מסוגלדיג ס'איז נישטא קיין טבע דאס איז די כלל הדברים, נישטא קיין טבע אין דעם טאג לאמיר נאר אריינגיין אין דעם טאג, און פארשטייט זיך דאס איז אלס ווי מ'האט גערעדט מיט א תהילים'ל פון דעקל צו דעקל מיט א טאנץ מיט א שפרינג און פלא יועץ שרייבט אין שערי תפילה זיינע שרייבט ער דארטן אז ס'איז מסיבה בית תפילה, שרייבט ער כספי המקובלים אז ס'איז דא אסאך מאל אויבן אין הימל איז דא שערים תפילה שערי תפילות און ס'איז דא שערי שירות, לפעמים ששערי תפילה ננעלים ושערי שירה פתוחים. און ברענגט ער פלא יועץ מעשה שאירע בירושלים סיפרי מצות שירה בירושלים שיתפלל לי על עצירת גשמים ולא ינעני ויזכיר לי בשירות ותשבחות ונעני זכר לדבר מוציא אסירים בכשרות בכי ושירות כ'מיין צו זאגן רבי שמעון און טאנצט מען און מען טאנצט און מען טאנצט און יעדער איינער פילט יא יעדער איינער פילט דארטן אז יעדער איינער איז מחותן, יעדער איינער פילט ער איז דארטן, מען זעט דאך עס בחוש, מענטשן טאנצן דארטן, איינער קוקט מיט וועם, ווער שטייט אים רעכטע זייט און לינקע זייט, ווער קוקט מיט וועמען ער טאנצט, מען זעט דאך אז ביז א אורי דרשבי וואס יעדער איינער טאנצט דא מיט רבי שמעון, ביז יעדער איינער אונטערן חופה, יעדער איינער אונטערן חופה מיט רבי שמעון מיט נעלילא דרשבי, אז מען הערט דעם בת קול זילי זילי עשי ואיסקנשי לעלילא דרשבי. ענק ס'איז געווען תשנ א אין איד איז געווען א אידענע אין תולדות אהרן ס'איז געווען זייער מפורסם דעמאלטס תשנ א אין איד די מעשה א אידענע איז געווען דא אין תולדות אהרן וואס לא עלינו ולא עליכם זי איר ראי' די זעהן איז געווארן שוואכער פון טאג צו טאג און זי האט געפילט אויך א שווערן לחץ אויפן אויג און ס'איז געווען שווער מיט דיר דארף מען טאג צו טאג בקיצור לג בעומר האט געווען א סיטי

צומארגנס הייבט זי זיך אויף אינדערפרי, זי זעט קיין אחד העולם, און זי פילט נישט קיין שום לחץ אויפן אויג, גארנישט, ווען מען פירט זיך אינטערעסאנט, ווייל די עולם ווייסט נישט גוט פון די מעשה דארטן, א גרויסע עולם, צומארגנס זי פילט גארנישט, זי זעט נארמאל, נישטא קיין לחץ, איז זי געגאנגען צום דאקטער, זי דארף גיין אפנעמען דעם סי טי, איז.

און די מעשה האט זיך נישט דאס געענדיגט, ווידער דאס דאקטוירים האבן שוין געזאגט אז שוין אלעס בסדר, און די מעשה האט זיך געענדיגט נײַן חדשים נאכדעם האט זי געמאכט א ברית נאך לאנגע יארן. שטייט רבי שמעון מסאדע געווען, ווי האט געזאגט רבי שמעון שפירא, הקדוש ברוך הוא לקהל פאר שפיל לקהל, לקהל טייטש ער מאכט א גאנצע אישי נישט נאר פון די אויג, א קינד שוין אלץ אלץ זיין גאנץ.

און געבוירן געווארן א מיידל געזונט און פריש נגד כל הנביאות השחורות שכל הרופאים נביא און גערעדט אלע אסאך שטותים אויפן קינד וואס די אייבישטער האט געפיק און אלץ קעגן כל הנביאות השחורות זאגט ר' שמעון איין קליינע קבלה לכבוד ר' שמעון שבת אפריוו עפעס א בת הבעל זי ע עפעס עפעס אריינגיין מיט ר' שמעון ווערן א ר' שמעון'דיגער פארשטייט

האט זיך זיך דערמאנט אז זיי האבן געהאט מקבל געווען געווארט אויף קינדער, זיי האבן געווארט אויף קינדער, זיי האבן מקבל געווען מיט גיבן נאמען שמעון, איז געווען א פראבלעם, זיי האבן געווארט געווען עפעס איינער פון די זיידעס, איז געווען א פראבלעם, האט נישט געקענט גיבן שמעון, האט זיך געפרעגט אפשר וועגן דעם האלט זיך אפ דא די שידוך, קלינגט זי אריין צום מאן, איר מאן אריינגעגאנגען גלייך צו זיין גדול דא אין ירושלים, און אז ארויף געגאנגען אין די רב האט אים געזאגט, נו וואס איז די פראבלעם?